CDF bu fate kan si zongah CDF bu ngan deuh si zongah Chinland Club riantuannak si zongah CNA CNF si zongah Kawl ralhrang nih caan sau tuk an kan ukmi lungput te kha ani noi te khin atang i cu lungput te cun bu chung zong rian kan tuan rua ti hin keimah ka hmuh ning a si cu kan lungput cu zeidah si ti si ahcun uh, ni, ni caan ah hin foundership ownership timi a thawktu a ngeitu kanmah kan rak si hmasa timi lungput kan ngeih a si si ahcun cu lungput cu aa palhmi lungput taktak si bu rian ṭuannak ah phunkhat kan ṭuan kan ṭhan kan ṭuanṭi khawh lonak kan kal kar kan hlanṭi khawh lo deuhnak i kan chanbaunak le kan ṭuanṭi khawh deuh lonak hi amaru taktak cu Hruaitu upa hna nih ownership le foundership lungput kan thlau khawh rih lo caah hin hihi hi ninni caan ah a kan dawnkhantu a si tiah ka ruahmi a si. Kan ralkap hi vai ah Chinland Council tangah ruarem te an um ti hi cu a lang ngaimi khi si. Cun cuka i an umnak zong ah khan zei kan ti la a hohmanh i utannak an nei lo. Cu anih nih a ka uk, anih nih a ka uk ti kha si loin an lakah khan aa tahchunhnak bia group pakhat ah khan an khuangsawng kha aa zophei a si si ahcun kha zophei pa hruainak tangah khan CNA pa zong dai tein um ko, Thantlang pa zong dai tein um ko, Hakha pa zong dai tein um ko ti kha ka va hmuh khawhmi si. Cun hmunkhat ka va kal ah an hruaitu kha Thantlang pa va si, cu Thantlang pa tangah cu a dang zong ruram te khan um ko. Le Thantlang pa nih a kan hruai ruangah kan duh lo ti kha a um lem lo zok phei pa na kan hruai ruang ah ti kha um lem lo hakha pa na kan hruai ruang ti kha um lem lo asina belten khatluk i rual ram te i a um ko mi kha a lenga ram lenga tlang kan au tiga bia kan chim tika upa nih ai an rem lo e timi bantuk phung hman lo mi kan chim tika kha kha kha kan pi kan mi pi lung thin thitlam pi lut khakha nih khan rualrem lonak a chuahpi chin lengmang ti khi ka hmuh kan lungthin ah hin vai fongder timi kha um lengmang a tuahtu kan si hihi a neitu kan si timi bantuk khi um tikah khakhan nih khan bu a ngan deuhmi nih bu fa deuh sinah vai ah thangchiatnak tete maw rem lonak tete maw a chuah tikah bu fa deuh a simi ka chiatnak tampi kan nei voikhat ral kan tuk ahhin kan bom hi zathum zali si i bom pakhat hi a tlawm bik ah ting khat in ting hnih karlak se za thum si asin ting zan hi ting za thum ti khin oi khat ral tuk pohun kan di sinain a cu kan di mi kha kan hoi le ral dang zong nih a CDF zong nih an di ve ko cukho cun CNF zong nih an di ve ko semen se lo a poi ngai i ka chiah tawn mi cu teinak kan vam hmuh tikah kan tin co mi hi kan nih CDF pawl kan tinco ning a tlawm tuk kan hmuh rihmi pakhat cu kha pinah khakha thil ṭhalo kha kan hmuh ko i kan chimmi thil kha CDF nih kan chim si ahcun mipi nih a kan zum lo hmm. mah khakha thil poi ngaingai mi thil se mipi kan lakah mi si hmm. cucaah cun mi hi kan hmuh i thil a ṭha lo tiah kan theih komi hi kannih nih kan chim lengmangmi hi a theitu a simi zong nih an remh lo a si si ahcun kha kha kha hmailei ahcun buaibai chinnak a sala ti kha kei cu ka hmuh ngaingaimi khi a si cun ka lung zong a ṭha lo ngai atu ah hin Chinleng khawngsil tangah batak te i a tangmi hi aa tampi kan um lo. Nan theih bang kan hawi le CB nih a kan chuah tak cang. Kanmah te hi a tangmi kan si i, Hmm. hi a tangmi minung te hi kan i ruaram lo a si si ahcun a poi ngaingai ding khi si. Hmm. Cucaah cun hi rem lonak kan hmuhmi thil tete hi aa kanmah C- CDF lei in kan si ah cun avai ah CNF lei in a si ah aho poh nih kan zia kan remh lo a si si ahcun atu ning in nak na tuan bo hi zah lawng si lo timi bantuk phun in kan kal peng a si si ahcun ah hmailei ahcun ah thil ṭha lo ngaiki a chuak te ding khi si. Mm. Cucaah cun atu hi remh caan tampi um rih. Remh caan remh khawh caan tam tuk kan si i mm. a biapi tu cu hika ram leng leng ummi siseh sporting committee kan si na se kanmah hin hin ni tiang kum nga chung rian kan tuan pi cang hna Nain a leng le ramleng le hi zeitik hmanh ah hmunkhat ah rian kan ṭuan ṭi rih lo. Kan i tong kho lo, bia kan i ruah kho lo. Cucaah cun mi hi tampi bia kan i ruah deuh hnga, kan i komh deuh hnga. Lo a si si ahcun hmailei ahcun kan i ṭhennak tu a chuak te la. Thil ṭha a kan funtomtu ah kan sermi thil hi a kan ṭhennak a si lonak ding tu hi a biapi ngai si rua ti tu keimah cu ka hmuh ning siseh tampi kai lawm. An an ting tuan dih uan. Ne khan pu chairman pu zing cungah khua tlawng kan i tim. I kai ni tho i mai ka hal CDF ti mi hi mai zetin dah mai le zetin dah kan i hruai lai kan thei bak lo hi ka ti o vai CNF a lutu kan ti le an an duh deuh lo caah khan cu ti sia cun CDF ti ko in dia ko si kan ti ti kha ra chim i hmun khatte rian tuan cu foile bai cu kan tuan ti thiam la lo sine phaile chu an thei te vai kan tuan ti khona kan zuam lai ti the drong hi ka chim dia chu ke chu pu chairman of principal dir mun khi za zai kai kai phaile zong ka tlai ko la akharwa ning hoi hoi her zong ni ve ka tua leng mang tika keimah pumpak cu ka chim ṭheo tawn. Israel miphun Moses an ngai man bantuk hin ti khan keimah cu ka tla i mu. A khuaruah mi kha a cam peng, a si peng. Kungma chung hna kan ra vei a si peng. Amah belte tu tangka phaisa an i chiah ruangah a chim mi te kha lawih mi te zong cu um kho men e. kan chambok nak pi khi ka zau lengmang tikah ṭhu ah hin atu Mahati nih khan bia a chimmi cu Malaysia Prime Minister nih ma kat vai ka lung a um pei zei ruang ah dah Islam biaknak a ummi a veimi billion zathum nih hin Israel mi million pasarih khi kan tei hna lo. A ruang a um zei dah a si? Ṭha tein khua ruat aw ti. Mah lio ah chimmi cu annih cu community an thiam ti. Communalism zong an thiam ti. Cun socialist socialism zong an thiam ti. democracy zong kha an thiam ti le cu caah cun nihin ah ral tuk ti kha anmah zong nih ral an tu lo an thiam nak lawng tein ral kha an tu te hna ter hna i mai hi cu kan rook thil pakhat um ti le kan ni democracy kan tu kan ti le hi ta chun ka duh mi cu Socialist zong thiam hlah, community zong thiam hlah. Kan dirhmun ah ka zoh tikah democracy zong thiam hlah. A zeihmanh nih kan thiam hi um lo. Lungrualnak he lung kan lungrual lo, Chin miphun nih kan ti lengmang e. GS nih cun lungrualnak cu aho nih dah kan tuah bal? Kan ni cu a hlan tiang in mah le pei tlang i a mi kan si le atu hupen lungrual nang cu kan tua ko cu kan lung a ru lo ti zong ti lengmang ding si lo ati ma cu ka rak pom ngai kan ne chia kan kal pi mi kan chuak ke nak ai thok ke nak hrim kha tua ko la chimi phun national issue tiang in lungrual nak kha kan tua bal lo le chu cha cun hin hi democracy Lansing Federal Democracy ral kan do kan ti lai. Natein ral tuk ju kan hman nga di democracy si te lo. Hun khatte ral do kha se. Le cu ca nihin ni ka zo kan zo lang ka zo lang mon tika khrifa bu le kan ma zong kan si lo chu. Khrifa bu zong kan si ko chu mo. Don dak kan ti na te don dak phu man khe le kan lung aro thiang ve lo chu. Mah kha a soiselnak si lo i kan chim lungmi cu nihin ni ah kan Chin miphun kan Chin issue taktak in kan lung thil kan kalpi khawh lo ning kha mu. Le cucaah cun nihin CDF, CNF kan ti lengmang hna tikah leadership rule lami zong nih atu Mahati Chin bantuk te khan tang le manung zong hman thiam hlah Cu a tanglem a nung zong nih raltuknak cu democracy si lo timi keimah ka pom ning ahcun thei loin zul thiam hlei hlah. Mah le pumpak tein va kal cio. Mah le community pain tlang hrong lawnglawng ah khan kan i zel peng. Ramram khat pi ralkap va do ding ah hei tuah ko u law kanmah zohphe tlang hla ding lawng kan tho kan tho ve lai i ralkap kan ser ve lai timi cu he tuak lo ke cu pu chairman cu bia zan la ta ning lo ho hman ni kanmah te kan te khate kho lai lo lai tlang le khi democracy timi cu an au ngai na ten democracy timi hi zetin an shui timi kha an the khomi atlawmte cha chu an rei na ten democracy san kan kalpi lai ti kha an thiam ti lo kan politics siam vialte he america phanna sala thlatum thlali nak he ra hna se lo vei democracy hi hitin asi political hi ti ai mang kho ti mi khi ifiang na sala tha ka ti chu ka ke ru pai chun to hlan ji tama zong khi kan man na ani betak na ten democracy hi je tin da si ti mi kha ami amun ma an um lo tika an chim khawmi kha a tlawm te ngai cu kan chinmi khi an fiang kho lo an fiang kho bak lo i a rama kan um tikah zeimawzat cu kan thei ve cu oh hmailei kan kan ral tuk nak ding caah kan hman han in leadership le hnuzultu tian ral tuk nak system ah hin vai kan kharuah ning zong cham bo practical zong kan cham bo timi khi ka hmu le cu ca cun zeitin dah hmailei kan kal kho le timi tu cu tanglei kha vum ko se lo mu a democracy zong cu hei ti ko se kan thiam ri lo te ka council le ma lo ta no la le ma lo ta ka ka ani che si de atu lio a a tongpal te ka ruwa mi cho a diplomacy a kan chan bao ma chu Cun leadership ah kan chanbau cun commitment ah kan chanbau tiah ka ruah ka phun thum in e tahchunhnak a CB te hna khi a kei cu an i ṭhen i zei ruang EAN sawm ka ti si cun diplomacy si ka ti diplomacy ah kan chanbau si lo ah leadership ah kan chanbau kan ti la maw kan leader hruai lawng palte a chanbau timi remh khawhnak kan neih lo tikah khan vai sai roinak te khi a um ti khin ka hmuh ning ve khi a si le khi bantuk ve khi i rem kho cio hna si law cun commitment a kan ta ding law Laimi hi atu zan a chim cu kan thiam bak hna ci ei hau cio zong he nan commitment a cu kan chanbau bak zakhat a zakhat in kan chimmi pahra lakah khin commitment a cun pakhat hmanh kan tlin lo ti cu ka hmuh ning si ko a keimah lila zong chimmi hi commitment lei va kala khan cu tam tuk ka chanbau dingmi kha ka chanbau mi zong kha si tiah ka ruah le cucu ah pathum te a tlangpi in kan chanbaunak ah ka hmuh ning ka ruah ning a si. Tahchunhnak ka chim si cun tilim operation one two three four kan nei kan nei i tahchunhnak ah sidang kan chanbau bak ko la kan chanbaunak a tam tuk ko la asinain kan chanbaunak nan chanbau e va ti ka chim hau ah ka ruat lo ku cu hruaitu Tu nih meeting ah inn dawr ah biaruah an nei ko hna i ai ka zawn hi kan chanbau hna hi hitin kan remh kan ṭhawng la ti tu khi uh, i ruah ding si ti ka ruah. Tahchunhnak ah vau rong ah CNA lei in maw Chinland Club in maw siloah CDF lei in maw biaruah an van sawm hna i ah cu CDF cu cutin an um en ngai lo en ti CDF lei in van chim ah CNA cu cutin khatin an um en ti tikah khan uh, minung hi kan tlamtlin lonak i soisel cu kan i fahsak bak cu nan mi ngan ah cun a ko ka tlamtling lo e si ko na ka soisel mi kai ram ko se kan ti na tein kan lungchung cu kan thin han cem mi cu lo nak i soi hi se cu tikah CDF ralkap timi zong hi minung a za za Ai um vemi an si tikah hin chungkhar rualchan neihniam u le nau hi a um vemi si tikah fak tuk i soisel an ton ahcun an chungkhat salo rualchan zong kha an thinhang cio ti khin a um. Mm. Kha tikah thinhannak tete a um a si khan cun kha tete kha van i khom suai i kan dothlennak i funtom nan timi zei ruang dah kan fun tom lo kan ti lengmang i a hnursuan tiah kai cu ka ruah i soiselnak nih hin i atu ta nih karong le kan ralkap pawl dong nih bian chim i ka uar lomi te cu CDF le CNA karong ral kan tu ti ko kan i do ko i ramleng nan si supporter nan sin timi khi cu ka uar bak lo tu zan ah kan chim na zian nan dawt ko cu ya CDF zong cu CNA lu di lo CNA zong cu CDF an lu lo ral kan tu di kan tu di kan tu ti hei ti than hei tin than i then than CLD ralkap zong nih ca Chinland club sinah phundang chim CDF pawl zong nih an support ca Chinland phundang chim te ka uar lo chian dai chim na a zoom zong ka zoom lo mo cun hi ni tiang a chambau bik tia ka ruah mi cu keimah pumpa cu hi ka hen atunaya kamhai le hoi le po zong nih nen man lam mi wording ka la ga cun ownership kan ti lai te ownership ti mi kha CNA CNF kha kan tlaitar tu hna number 1 cun kan u le zong se kan upat hna Keimah pumpak cu hikan Pu Zing Cung chairman pa zong ka ruah cangmi si 24 November December ah mu i tuzan ah hnulei ah chambau rua tiah ka ruahmi te mu kan chim hna lai a ngaimi vialte kan u le nih hin mu Pu Zing Cung zong amah pumpak ka ruah bakmi 2024 dong lai ka ruahmi cu kan u pakhat na si ka te mu cun keimah ka dirhmun cun Hakha peng ah Hakha peng nih kan minung zong kan i ruahmi na si i khem na um chung vialte kum zat a um nan theih dih Hakha voi khaman kan tlong lo cu Hakha ram voi khaman lam lo cu CNA khem in Hakha phak cu har lomi khi si mu zia cun bia kha fiang te chim hau
tu ta cu na GS thai sia cun senthang boi leo voi khat a tlun ka thei ma nu a tlun ka thei te lo kum li chung ka tuan a tu ke hi day one bakin hrui tu ka tuan in hing tiao tuan mi ka se kei chim du mi chu kan tua kho mi te a kan tua kho lo mi te ka chim lo hei tua kho mi a kan tua lo an tua rua lo tia ka rua mi chu kan ule si mi ne khan kan ram tia ra in mo ha kha penga ra na se lo chan vun pi de kun ha se zan khat riak te char ke tho na se lo kha zeitanen lo rin chu dir a nen thong ba lo kan thei na he kan mit te mu lo chu kan i tlawng hna va ti hna seh zophei ram zong kal hna seh lautu zong kal hna seh mara ram zong kha anmah pumpak he tlawng kho hna seh law kan nau le te khi biaruah hna seh number one mo raka program mi ke chu number two ah ramleng supporter vialte zong atu nang mane tu zan ton nan kan tua cha tu ji chia ro pa nu kan tong ko chu ta chun ka ban tun ton na pi zong kha hei kan tua pi selo kum khat ta voi khat voi ni te mo a zei kan tala meeting be cha agenda chuah i biachah ding si lo man ah khan zeitindah supporter pawl zeitan an law ni ni tiang kha nan i zuam ve a tha tuk he zeimazat thil nan tuah kho ve ka ruah lo pi nan hei ti bantuk te zong khi hei kan ti ko se law ku le dir min pakhat te hin baruwa na him kosel conversation mo ma khin thil ri tam pi khi thil tha chuah pi lai ti kai man su ka mu mi se i kha ban to kan tu lo mi kha ama pum pak sin lo ka chim kan u ko kan ule dirhmun in kan u bak ti kha ka chim cangmi si amah zong na theihmi si le amah kha tahchunnak ka lakmi si mu tahchun hai ka usalo hruaitu zong si asi ca kan hmai le hruaitu zong na thleng lengmang lai i laimi mitlom te bro zat te kan kan si tunai krifabu zong ka chim man tuk te khan atuarin kan tuan tika akhuwa na peng kan kal tik zong khan tu man tun thinlung tampia cheu tika kum khan naga kan tua lo mana kum ni tangtal chen tua ok se te kum hringnak kan tuah lo cun kum thumnak tal ahcun a u le nu le pa deuh u le cun kha bantuk ti kha kan tuahpi hna seh law thil tha ngai ngai si hna timi te kha vun chim kan duh cun her ah cun keimah ka duhnak lebang ah cun atu bantukin te CDF ralkap seni ralkap hruaitu deuh maw le kanmah supporter zong hi phuli voi khat man kum nga chung kan i tong hna lo kan i tong bak hna lo cia kan i ton ko lo zoom cu ton har tung lo ta chun nak ah zapi si lo man ah hruaitu level tal cu tonnak ti biaruahnak tim kho selo tha tung ha lo mo ti mi ti khi ka thin lo ke ke chu mo nu lei kan kal chi mi zom hi cha chambau rua ti ka rua mai lei zong ni bentuk tonnak ti khi um kho selo tha tung ha ti ka rua i kan putial hung le kan ma hi RCT kan te GTR hruaitu Zopei hruaitu le Pu Tial Mong te le kan mah he kan rak i tong hna voi khat voi hnih ma kan i ton mi cu zei kan i ton kan ti si ahcun phaisai kan kholh ṭi lai i zitin kan i cheu lai timi kan cei phi chuak kho lo atu ah lai mi ngai ngai ti ahcun hmun khat ah rian ṭuanṭi ka duh lo timi nan um lai lo kan um lai lo tiah ka ruah keimah cung a tam deuh cu hmun khat ah ṭuanṭi kan duh ko ralte ṭi zong kan duh longma lomti ngeihchiat le ngeihchiat ti te a duh dimi kan si asinain tu lio ah tuah khotu caho den si timi kha nan theih dimi si ma ca cun tu lio ah Chinland Council zong hei ti ko sih a min in te hruaitu hna nih hin ma lei ah tu bantuk support a kan si zong ah mipi si zong ah ralkap si zong hmun kate biaruahnak cu kan nei hna selaw atu in mipi vialte nih kan si duh tha si mipi hi tample ko ha lo ma timi te kha thil hnulei cang chambau hmalei zong ma te cu kan tuah tuah kho tuah usih law kan ba tuah hnui chambau lo chu ka lung sak nga kuma kan kal na keima chu ma te chu ka si har ngai ti mi te kha te pu al kan ke chu ma tu kha comment na question kan hi tom kan bin chim ka du mi si a i ton langmang kan hau bia i ru langmang kan hau kum nga chung rian kan tuan ti hna kan ti na in zeitik hmana bia kan ru ti bil hna lo Zeitikhmanh ah hmailei ah zeitindah kar kan hlan la ti hi zeitikhmanh ah khua kan khangpi bal hna lo. Cucaah
na bia kan lakah cu kaa zawn te ahcun CNA CNF cu kan pa le ti ah kan ruahmi hna si i anmah le nih i tonnak le van tlawn kainak ti bantuk hna a um pah lo maw? Voikhat cu a um ko. Pasiang din thela voikhat cu a kan ton ko. Asinain voikhat lawng kha voikhat kha kan ruah i kha lio zong kan thim ko. Ah atu bantuk hi a ṭha tuk i tong lengmang hna si kan ti le tu tiang kan i tong hlei lo. Ah ka lungsia rem ngai lomi hmailei ah kan rem a hau ka timi cu kan i ton tikah hin amah sin ei lei kan pal zong nih hin ton hi an duh ti lonak zeidah a si la ti ka ruah ngaimi pakhat cu kan i ton ahhin kan i thangchiat. nan ṭha lo kan ti kan i thangchiat i pakhat le pakhat kan i thangchiat tikah mah kan i thangchiatmi bia nih khan hmailei i tonter ṭhannak caan kha a hawh ngai ti kan hmuh. Cucaah cun hmailei ah kan i ton tikah khan a luan ciami kong ah si loin hmailei tu ah zeitindah kan kalpi hna lai, kan umpi hna lai ti tu hi kan i ruah ah kha kha kha hma kal cem lai ti khi ka van hmuhmi a si. Sisehla ka lawmh vei si. Atu ah hi kan hruaitu cem hi anmah he an si tikah hin kanmah nih ot in hok i tong hna sih ti hi kan duh tuk ve ko. Hika hin ka chim na caan Hakha an si za a dangdang an si zong nih khan ot kha i tong hna sih ti kha a ot ngam tu kha kan si lo tikah kanmah nih ot si lo ah zeidah zeicahdah tonnak an herh hnga ti kha thil um ngai hna. Siseh law ni tiang ah anmah nih kanmah nih khan atu ah hongh kan tong hna seh ti kan duhmi kha hitin hna seh hro hna seh ti si loin hmunkhat te ah zeitin rian kan ṭuanṭi hna ti kha kan lungthin ah an um cun kan pa le kan u le an si tikah kan u kan peng hna zeicahdah hmunkhat te ah hin rian kan ṭuanṭi kan um ve ko de ti kha a si tikah khin taktak tikah cun amah nih a kan hrihhawhmi ah hin kan tlamtling cem hna lo maw ti khi biapi deuh cu si ko i macu cu lawng si loin kan mipi hi nih hin an fian lo ngaimi thil pakhat khat a um tiah kan ṭhawnnak ding ah ka ruahmi cu zeidah si ti ahcun anmah hi an ṭanhmi hna ca lawng ah an ṭang i anmah hi mizei kan si hi mipi tampi kan i fiang lo i hika zawn te ah hin van chim ngai ka duhmi cu Tuanbia rak American nih Vietnam a tuk lio ah khan hriamnam in siseh thazaang in siseh hi ti ram sining zoh ah American kha a lian deuh tuk zei ruang dah a tei lo ti a tei lomi kha Vietnam ralkap si lo Vietnam mipi kha a rak tei lomi si. Kan chan ah tahchun awk la zohchun awk ah tuzan chan ah thar ka duhmi so king ahab ahab siangpahrang pa hi si Siangpahrang pa nih khan a ram chung i profet kha auh hna, minung zeizat a rak chuak cun zali in chuak. A ram chung i profet a timi hna kha zali an rak chuak e. Mah zali hna kha ral hi ka tei lam ah tei lo an ti tikah na tei lai tiah siang, siangpahrang pa mah ral hi na tei lai tiah an au mah zali hna kha. Ti cun hika chung hin Pathian nih a hmanmi profet marang ca khan cun Lot hei ti ko ti Bawipa nih a hmanmi profet tah nan um maw ti kha hal a hal na namah chung nan um maw pakhat tal nan um lo maw timi kha hal pakhat um ti rak chuah pi ti hna hodah an rak chuah pi ti cun makhaya an rak chuah pi makhaya te hna cu thang khi doh hna law Makhaiah kha a mipi zong langmi si lo. Kha atu biang an hal lai e. Siangpahrang nih bian hal tikah hen ral hi na tei lai maw Syria ral hi na tei lai maw tei lo ti tikah tei na ti lai ti bak ka se bian den che mu tei na ti lai ti se chim duh mi so li na chim lai tikah li khan for so sinaten ani nih cun ka chim la lo ti ma kha ka chim la lo

Cu a dang a hmaanmi kan theih ko zongah a hmaanmi kan dir ngam lo. Mm. Mu mm. a hmaanmi kan dir ngam lo. Mi tam lei an kan nak paoh khan kan dir. Mm Cun kan pizza deuhmi hna minung a tatang rong ama ngai chia rong ma kan pizza deuhmi minung a hmaanmi kan chim ngam ti lo cu. Mi nih kan huat sual le te hmaanmi kan chim ngam ti lo cu. Pulpit cung zong kan chim ngam lo, mipi hmai zong online zong kan chim ngam lo. Mm. mah kha kan si Morocco ral hna zali bantuk kha kan si pakhat te ka sia har ngai mi cu David le Saul kha ka sian har ngai Saul kha minthang paraltha pum rotha pado Israel zong len rak thim bak mi hruai tua ral zong tai ngai sinan ama nak mak deuh mi David a chuah ti ka a rem ti lo ma kha mah kan lungput kha na chuah in tai nak lungput kha kan tla bak ha David kha Remsalah fapa zong Absalom zong ha a kom tukmi si David kha Saul fapa ha a kom tukmi si kawi fa bang si a fapa fa kha rem ti lo so ma nak mak deuh tikah David kha ka fapa fa si fa si te rak rem sa lo rak kom sa lo rak tang ti na sa lo an mah chen khan hom an in tai na lo David zong bak Saul zong bak senan a rem ti lo tikah cun an kahnih an pahnih karlak ah ṭhathnemnak si lo ṭhathnem lonak tu cucaah cun raltu mi vialte zong he pakhat le pakhat association mission atang ṭimi kan si au timi zong kha cuka cu ṭuan je sik i kan ka hlannak ding caah hin e tu kum nga chung i kan na nih cheh i ka hmumi ka chim atu cu 26 le le cu ka e zeitin na kal usit timi mak le kha si lai caah le cu caah cun kan e tim cu ai khat cang nan zei bantuk dir hmun ah khazai da kan thu kan dir ada tai nak lam hi kan phan lai timi kha kan min point cu si cang caah khan le cu caah cun raltu timi cu

One comment le one budget system kan kal khawh lo ahcun kan raltuknak hi zeiti kan chim le zong hah kal thiam lai lo. Kan chiam hen raltuk cu vei control kho lomi raltuk cu santlai lo kan ti ko cu. Sinaten ral cu kan tu ve lai hme te ti cu. Le nak sung ah kan ni ral kan tei lai khi atu khi vala di usalo zeitluk tian ah kan control kho lai. kan san ding kha tuak ko to mu tu bantuk phun in kan khon thuk khonak nin kha cha chun asian level ta i kan ru kho lo ma tapi lung tain ta ta la chu kan khruwa ning sia ka timi khamu le chu cha chun ni hi nine one commander one budget hi bat tak tin kan ro kho lam lo sia khan chun je phil man kan chuak lo ti ke chu ka za za ka chim ngam kan chin mi hi kan emotion zong a hau lo thil a cang ciami le hmailei a cang kho hnga ding khi tuak mah kha cuai thlai thiam kha mah kha biapi si ko te khan ka ruah i le cu ca cun nihin ah hin thantlang hakha kanmah thantlang hakha dio hi tangka le cun a ṭhawng dio mi kan lo i hi zong hin kan siang lo cu hi zong a hman lo cu wan budget le wan khome kal nak ding ah hin thantlang hakha nin yes kan ti hna ho cu kan tuah kho lo. Kan tuah kho lomi cu kanmah thantla haka lawnglawng ni kan duh lo cu awthawng hman lo cu. Kanmah thantla haka khe tor cheng he tangka ngei usula raltu usula Hakha hrawng kan lak kho usula ma zong kha kan ral tainak tapain ta save si de de. Kan ni cu tapi ne lung atain ta kan ni chol mi zong long si lo cu. Kor am pum pulupi achi kha upadi a thlainak ding ca da ko ral cu kan do cu. Khetika khen kan ngeichia zong kha khi warm budget system kan kalpi khona khua kan ruak ho ho chawva le in a chamo dio phua si ne warm budget kal khi an du ngai ni ta atho kho dio mi ni khan kan du lem lo mak zong kha sorry bak se tia ke chu kam hu kha zong kha kan rem hau kan ma chin tlom te ne khaban tuk thil kan kalpi kho lo na kha chu kan lung to aru long tinesco chu Na cucaah cun tuk an dirhmun ahcun one budget le one comment system hi cuti si ahcun one budget one comment in kal khawh lo si cun kan ral tuknak hi hnyawlinchet um lo na van ti tikah kum nga kan kal cang i atu tiang ah kha bantuk a um kho ti lo. Cuti si ahcun CDF lei kha cu va chia rih ko sih law CNA ralkap dirhmun in teh Nihin dirhmun tiangah cu bantuk wan comment, wan budget in kan kal khawh lo ahcun hniolinh chiat a um lo na ti cun kha bantuk ral va tuk len le hriamnam le minung kheu in kan caan kan hmanmi kha zeitindah na hmuhning a si? Oh, hi cu Oi ca pumpak ruahnak ko le maw pumpak ruahnak. Zotung zotung kan pa Kansas ah ummi nih a ka timi cu ka fapa ral tuk timi hi minung va tha ding khi si lo a ti atu machio nih CNF zei si lo avei lo ti an ti ko hna lai ma ta khan si lo ti an tua kha ding vialte chin state chin ram chin lai na an tua kha ding vialte tua kho lo in nan tua mi hna zong khi teinak tampi a si a ti. Le cu caah cun kan tuahmi khi san a tlai lo kan tinak khi si lo. Hma kan kal teinak kan phannak ding caah hma kal kho lo. Mah kam mah kalnak ning teinak hma kan kalnak ning kan hnyol in chem si bu ka tinak se. Teinak cu Pathian ta si mu. Na te atu cu vai Pathian cu chia chung ri se lo. Hi tin ral kan do sia cun be sima ma tu nai bu ti ko si a tai na kan hu ko lai lo ti kan zum bai a thai a bai sin a bai so lai eh su khi tampi chim ding ka ti lo ka chim nu mi chu khama system te kha kan kal pi kho lo wa chun se se a zei ban tuk tang ka kan thok kan ve len zong wa kha ban tuk kha bai Vete timi cu va control tiang na tiang zong cu a ho cu no sung a cabuai cung to tho wa cho hlan ji chu cabuai thung to to zong kan ni chu kan ti te lai chu koram cho hlan ji he kan ti leng mang mi khe ral tu i tha no ni vai ne mi vlak hin te na kan phan lai ti mi kha kan lung chung a khe ke chu ka chia lem lo ka chia lem lo tu tiang ah cun la cu caah cun kha bantuk tiang hman kan mah kha cu independent bantuk hman ka va cang cu dan kan ni cu kan ni CNF cu Service Nation Federal Zimla Democracy ma cu kan tin miss cho ama tiang phan nak ding ah khan zeitan ti lai a thil khi ava sau tuk ri le khatiang cu um ri sela cu ti se cun a tu kan ral tuk mi sakhan ha kan tu kan va lak khon nak ding he ti ho se silo le aka ma chin state pi kan khon thok khon nak ding cha khin atu chu kan ni chu khi kan trai si a kum khan hin thum long this chu batak te trai si khi irwa rak tua ve na se lo khap le khan khat le mu zei tluk atain ta tiang de kan ni kan tha lang esti mi ke ma khi tua hau La cu caah cu ma kan tuah veve ah cu ti si ahcun kan nih hi zei bantuk ne ya zei bantuk dimhung zei bantuk khi timlam nak kan ngei timi kha kan dimhung kha sang cu la cu caah cun atu cu eh, a CDF tiang khi kan timi khi ko ke cu ka duh lo cu CDF ti zong tu ka duh ti lo cu ka koi ji ta de tan tar ka ka koi ji ta ti khi apa appointed ta sia khan um

Alle cu caah cun kha, kha bantuk khi kan tuah si ahcun kha bantuk level ah khan kan um peng ka tinak kha a si cu. Kan dirhmun le kan, kan i timhtuahnak zong khi a tlawm tuk cu ka duah. Training kan kai hau cu. Ne vai Chinese zong tha te kan kai hau cu. Amna khi kan tuah tikah CNF kha kan tuah khawh ngai te kan ti khawh ngai ti hmanh sei hmanh pakhat hmanh um lo cu. Sanga pa nih CDF in ral kan tuk lai ti si lo. A si kho lo. CNF in ral kan tuk lai timi policy kan kalpi awk si cu. CDF kha zei rel lo tinak si lo cu. Midang bia mu. Le cucaah cun kan kan i timtuah ning khi a CNF a level khi kan phan hau cu. Kan khuaruah ning lawnglawng si lo in kan project a kan exercise zong mu. Cucaah cun khi zei kan ti le atu atu le si kan lungrual ning le kan i cawlcang ning kan khuaruah ning le vei kha cu a vei lo. Le cucaah cun hmaile cu one comment one ba cu zaza in kan kalpi khawh hau.